Hello a pa, hna ka hmu ve tawh dawn, hei police in min rawn ko ve tlat mai. Selection pawh a ngai loin hei ka tling nghal dawn a nih hmel e. Ka hrilh reng che kha ka pa, engtik nge emaw chuan hna ka hmu ve ang ka tih kha. Sir, thlakhat ah engzah vel nge kan hlawh thei ang? Hlawh lam a ni lo, hlawh lam a ni lo, awi te dawr kha i hria em? Umm dawr a thil bo a, nangmah hi an rawn ring thel che lo. Station ah min zui nghal a ngai. Mawi bal nau pa, i bag i thlo nia. Ehe pawisa vek maw, vawiin chu ka van ni hlawh dawn tak em. Umm ti hian ti ti ang, cheng zanga hi chu kan pe ve nge. U Naupawi te, kha la rawh, i mit van man lio lio in cheng zanga hi ka peng che. Mawi bal naupa, pawisa ka duh lo, dawrah sawn thil min lei chauh rawh, saw lai dawrah sawn min lo lei la. A pawisa in duh lo tak tak maw? Aw duh lo. Zu vel chu i lei dawn lo tiraw, in ngai lo. Umm, anih chuan kal ila. U Naupawi tei duh chu sawi rawh le. Dal, alu, mai, chini, buhfai, ka chhung a vuak zeh tur si kha nen. Umm, rawn pe ta che. Awle, kan la khawm lawk ang e. Kha aw, muaiba lu naupa. Kha le awite. U Naupa khiangte engzah man tur nge? Muaiba lu naupa ka lo va kal ang aw. Umm, kal rawh kal rawh, ka upe mai ang. A vaiin cheng sang hnih man tur aw. Kha le, cheng sang hnih chu la rawh. Ka lawm e. Full of fun. Mawi balh lova engvai nge pawisa lem in pek a? Pawisa lem a aw. Kha kianga. Mawi bal, eng nge i hriat a, pawisa lem tho a nih hi. U Naupa Khiangte, pawisa lem vek a nih hi, kha pa khan min va han bum chiang tak tuin maw? Helai kut dawh ka rawn hruai U Naupa Awite khan. Chuan engtin nge pawisa min pek dawn? Ka va di leh lawk ang aw. A theih loh ding rawh. Pet dawr hi tarkhat chiang sawm ngam an chauh aw. Ni tarkhat min lo pe teh. Awite, pe rawh le. Mobile pe dawl in ti tlawm ropui sia in lo pawlh dal vak lo maw? Khiang te i uan a lock ha kan pawlh dal ve ngai lo kal rawh kal rawh. Hman hmawh deuh ang aw. U Naupawi te khawngaih takin pawisa min lo pe teh. Mobile nang bawk a law sawtah min deal tawh kha. Min pek chuang loh kha. Pawisa ka nei lo lawm, ka hmaa mi hi han deal ve chhin teh. Awle, i nei reng ang mawle Awite, i uikawm ve hrim hrim a nih kha. U Naupa khiang te pawisa min lo pe. Ka lawm lut tuk e, Awite lawm thu min lo hrilhsak ve aw. Ka lawm tuk a nia U Naupa khiang te, tluang deuh i ni haw dawn nia. Aa ka lakjai! Ee ding teu ding teu khawngin helmet sir kan theih nghil daih a a tha e thingpui no khat min lei ula ka kal tir ang cheu sir thingpui thlum deuhin nge thlum vak lo in duh Mawi bal nau pa he pa hi rawn in la pal deuh min lo biak chak teh a tua pawh chu lo ni rawh kei mawi bal a hmain rawn in la pa reng reng chu aw ka hmain la pa ding chhuak an awm tawh ngai lo. I biak lai hi police ka nia, ka ding chhuak lo anga jail a i tang zawk ang. Kha Sabon eng nge dangin a duh? Mobile naupa kha zawng khan i engzah ban tur nge? Pawn pei a i pek chuan cheng zakua aniang a, a cash a i pek chuan cheng zali. Uai, mobile naupa a fan tha ve, cash in ka pe dawn chiang tuk che. Kha kan peng che aw, mahse i tih tlawm zel chuan i hlawk dawn mun le mobile naupa, keimah dawr a ni hleinem. Hmanhmawh che, hmanhmawh che, a neitu rawn kal hmain. Aw kha la rawh. Kal lawm tuk i aw mawi vat. Awme! Hu! U Naupa Khiang te insem ang u. Engvangin maw ka chhar alawm kal mai teuh. Zak lo reutuk. Khai khai khai, mipui te u lo ngai thla ro. MC pheiah u naupa khiang te hian pawisa tam tham tak a chhar a, a ti bauhin awm chuan a bulah in lo la mai dawn ni aw. Ka pa khawngawn paisa min lo pe teh, Goa beach ah ka va inziah dai ve teh ang. Enge zuni nei mi? Nia ka thian pawmawi balha kan melh deuh maw le? Eh awle awle, hei sir QR code aw. He ei man kha i lo pe leh hman tawh lo awite. Enge i lo pek tir thawt thawt a, kei man pek ka tum asin. thiang te nge lai vela hian mawi bal kha ilo hmu e sir ka hmu miah lo thei hai eng zam an nge pakhat sawmhnih man zahnih man milo pek sak teh awle sir khale sir Gpay thei em? Sir pawisa ngai lo ti khan thlawt in ei ve rawh. Awle ka lawm e, mobile a lo hmuh chuan min lo call vat rawh. Awle sir. Aw bhaiya thawk a. Hei ka bike chabi. Hets sala i lo hman hman bik nang e. Ula kal lo lawk teh enge? I hmu em? Mawi bal nau pai nge a, hei awite cheng khat ka chhar hlauh mai. Cheng khat a, a va hawi aw, kut dawh pe daih rawh. Boss mawi bal, boss mawi bal, i factory hian ka la in hlawh ve thei nge em? Miangzah, thiante nen hian. Eng zah nge hlawin phut. Cheng zanga kan hlawh thin a hmun danga kan thawh pawn. Factory vela in thawh pawn maw. Aw boss mawi bal. Cheng za thumin thawk ro. Cheng za thum chuan tlawma amah boss mawi bal. Chhungkaw chawm lai te kan ni ve a cheng zanga i min tih sak hram la. Umm cheng zanga chuan duhlein rawn thawk dawn nia. Awle boss mawi bal. Boss dik tak hi rawn kal tawh a mun le. A rawn kal vek chuan ka mual pho viau ang hna ka thaw leh tlau tlau ang a awmzia engtin nge ka tiang aww ahh boss a boss sawite boss sawite lo thleng tawh a lo boss mobile hnai chu tan nghal ila ahh. Vungi, min then i duh maw? Min then chuan ka in awk hlum nghal ang. Vawi khat ka pawh zeuh chuan ka in awk hlum nghal a ni mai. Tichuan sawi rawh le ka in then dawn nge dawn lo chu. Sawi dawn ang e. Jis number se aap sampark karna chahte hain, vah abhi switched off hai. Mata. Awite, driver saw pawisa pe rawh. Ka nei lo pe rawh. Pe vat rawh, khiangin hospital kan thlen pui vat a ngai nia. Pawisa nei lo in enge ka pek nga mawi bal. Awite, dawt sawi reng suh, sawtah pawh khaini ka lei tawh che. A ve che, mahni ah pawh uai uai ka lei ve tho che kha. A ve che tikha min ti lo mai rawh, i bialnu thil leina tur zawng zawng ka pek sak vek zel che. Mawi bal, sahuan kan kal tum pawn tunge luh man tum kha. Eee sahuan luh man zonga tlawm em mai sikhari ei thin zawng zawng kha tum ta nge. Mit del te tan free food. Unaupa burger milo pe teh.